Neidia ymlaen i rannau da gyda twf swyddi Cymru Plus. Mae menyw ifanc â gwallt melyn a sbectol yn cerdded i mewn i gegin. Mae hi'n gwisgo rhwyd ar ei gwallt a ffedog. Capsiwn, Anne-Marie, dysgwr twf swyddi Cymru Plus. Dyma Anne-Marie, dysgwr ar raglen twf swyddi Cymru Plus Llywodraeth Cymru. Gwelwn arwydd ar gyfer cartref preswyl Pembroke Haven. A Matt wrth y drws sy'n dweud croeso i Pembroke Haven. Mae Amri wrthi'n paratoi i goginio crymbl afalau, gan gymysgu blawd a stiwio afalau ar y stôf.
Ar hyn o bryd, mae hi ar leoliad gwaith yng Nghartref Preswyl Pembroke Haven, ac mae hi'n helpu staff sy'n gweithio yn y gegin. Mae gan Anne-Marie anhwylder ar y sbectrwm awtistig, Ac roedd hi'n ei chael yn anodd i gadw cyswllt llygad a chyfathrebu ag eraill, ac roedd hi'n isel ei hyder. Diolch i gymorth twf swyddi Cymru Plus, mae Anne-Marie wedi datblygu ei sgiliau ac wedi ennill cymwysterau sy'n ymwneud â'i gyrfa ddelfrydol o fod yn gogydd. Mae dyn sy'n gwisgo sbectol yn eistedd mewn ystafell gyfarfod liwgar. Capsiwn, Steve Morris, pencampwr y Gymraeg ar ran darparu'r hyfforddiant Anne-Marie.
So mae pobl fel Anne-Marie yn gallu dod 'ma i yym i gwella'u sgiliau, i cael cymhwyster falle yn y diwedd, cael profiad yym allan yn y gweithle, yym i helpu penderfynu beth wneithi yn y dyfodol. Mae Anne-Marie yn paratoi i wneud y crymbl afal, gan gymysgu blawd a menyn ar gyfer y topin, a'n rhoi'r cynhwysion mewn hambwrdd pobi mawr. Hefyd, fe chafodd gymorth i ddatblygu ei CV, ymarfer mewn cyfweliadau ffug a pharatoi ar gyfer ei chyfweliad yn Pembroke Haven, ac yn y pen draw, cafodd gynnig leoliad gwaith yno. Ond gyda chefnogaeth ychwanegol ei chyd-weithwyr a thîm y rhaglen, mae hi bellach yn siarad yn hapus ag aelodau eraill o staff a holl breswylwyr y cartref, ac mae llawer ohonynt yn ffrindiau iddi erbyn hyn. Ie, dwi'n mwynhau gweld y dysgwyr yn t'mod symud ymlan falle do' ma' dod i ni diffyg hyder yym t'wod yy dim lawer o cymwysterau gyda n'w falle ond i gweld n'w tyfu yn y swydd a tyfu t'mod o'r profiad a a sy ca'l swydd yn y dyfodol t'wod ma' hynny yn yym ie ardderchog i gweld. Mae Ann Marie yn gorffen roi'r topin ar y crymbl cyn ei roi yn y popty. Fel Ann Marie, efallai dy fod di'n nerfus i gamu i fyd gwaith, Neu efallai y byddi di'n elwa o gymorth ychwanegol ar gyfer dy anghenion di. Os wyt ti'n 16 i 19 oed, gall twf swyddi Cymru Plus gynnig hyfforddiant a chymorth wedi'u teilwra i roi hwb i dy hyder a dy helpu di i gael gyrfa gyffrous yn y dyfodol. Mae Anne-Marie yn gwenu. Ie, byddwn ni'n argymell yym tw- trwy Sony Cwmni Plus i unrhyw un sydd ddim yn siŵr falle pa gyrfa maen nhw'n cymeryd, beth maen nhw'n gwybod sy'n neis, so ie, dewch yym dewch i ni a cael sgwrs. Neidia mlaen i rannau da gyda twf swyddi Cymru Plus. Cysyllta â Cymru'n Gweithio am fwy o wybodaeth.